Salam dostlar men Mähri meniň kanalyma hoş geldiňiz we bu gün men siziň bile ýene-de Amerikadaky durmuş barada dowam etjek temalarymy bugünki temamyz meniň apteka barada umumy Türkmenistandaky aptekalar bilen Amerikadaky aptekalaryň tapawudy hakynda onsoň umumy Türkmenistanyň aptekasyna özüňiz bilýäňiz kak bu sowetski döwrüň aptekasy ýaly umumy girýäň tam kassa bar i obyçny okoşkaň arkasynda diýen ýalak adam oturýa onsoň

Olaram neme filially zatly olar bütün amerikada ýaýran başga ştatlarda zatlardada bar ozaň onuň içinde neme satýalar kosmetika satýalar kosmetika diýemde gymmat däl kosmetikalary to ýest gymmat däl diýenmem türkmenistanda o kosmetikalar biraz gymmat diýip hasap edilýä ýöne amerikada kän gymmat diýip hasap edilenok meselem L'oreal Paris bada ýa-da Maybelline ba nemeler markalar bolsaň ýa-da Rimmel ba ýa Revlon ba ýa şoňa meňzeş gyzlar düşünýändirler olar ýörite kosmetikalaryň ka bu markalary kompaniýalaryň atlary olar obyçny Türkmenistanda realno ýaman gymmat ekeni ýöne Amerikada olar gymmat däl dep hasap edilýär ot şolar immina amerikanskiý aptekalarda satylýar bolsaň hemme zat ba tonalkalaram satylýar tuşlar gubnuşkalar ýeneler hemme zat ba daže ot. Näme laklara çenli, lak aýyrýana çenli, gezjek dyrnak üçin gaýçylar bar, şo zatlara çenli satylýar. Hemme zat bar, kosmetika tarapdan. Onsoň neme-de bar, meselem, şampuň, şampuň zatlaram bar i saç boýaýan kraskalara çenli satýarlar amerikanskiý aptekalarda, şolaram kak bi raspirstranýonny-da. Onsoň ikinji satýan zatlaram koža uhajowat edilýän zatlar, to ýest, nemeler, kremler, krem, losýon, tam, bilemok, Klenzerler her hili tam neme neme şu kosmetikadan soň kosmetikaňy aýyrtmak üçin ýörite bir židkostlar zatlar şolaram satylýar. Amerikanskiý aptekalarda tak şu şol zatlaram alyp bilýäňiz. Hiç hili neme çägi ýok diýjek bolýan. Soň ýenede amerikanskiý aptekalarda neme satylýar witaminler satylýar her hili biram obyçnyý sowuklamadan zatdan dermanlar satylýar. Delo w tom şda bärde obyçnyý takoý sowuklamadan dermanlary antibiotik däl biziňkiler ýaly obyçnyý biziň bizde Türkmenistanda Antibiotik köp berýärler we antibiotik içdirýärler. Bärde antibiotigi diňe doktor saňa ýazyp berýär. Neme, kak bi lečeniýe diýip hat bermeli ýörite oňa preskripşin diýilýär. Wot resept tipa. Onsoň şo diňe doktor şony ýerde antibiotik berýärler, bolmasa antibiotik size berenoklar. Käbir adamlar antibiotigi nelegalnyda satyn alýarlar, ýöne ol uje kak bi başga tema. Wot, potom ýene-de amerikanskiý aptekalarda iýere-içere zatlar bar. Indi edil polnostýu bir Nämä diýjekkä, produktowy magazina diýjekkä, ýöne obşije gerek zatlar satylýar. Öý üçin gerek zatlar ýa-da prosto gäwşemek üçin. Meselem, piwo satyn alyp bolýar, işden soň apteka baryp, şu ýerden piwo alybilýäň. Soň, soň näme, her hili çipsi diýdi, leýz, dat, şokolad, meselem-de, soň ýa-da bir prosto gyzdyryp iýer ýaly lapşa, meselem, näme, makaron, şo zatlar alyp bolýar. Takoý obşi zatlar-da, tam daže tualetni bumaga zadam alyp bolýar, prokladka alyp bolýar, meselem, po ženskiý çastiýa tak şto şo imенно aptekalarda şonýalak zatlaram bar onsoň soň ýene içere zatlar bar realno olaň uzyn şeýle bütin bir stenka bir holodilnikler alýa birnäçe holodilnikler hälki holodilnikleriň içinde kän kän içerýä zatlar bar tam piwodan başlanýa kola fanta sok diýdi başga energetiçeskiý içjekler diýdi meselem red bul zat ana şonýaly ýa-da amerikanyň öz markalary bar

Contraception. Contraception eta neme? Karoçe näme şu göwreli bolmakdan öňüni alýan bir odat derman, skažem tak. Ýöne ony imenna şu amerikanskiý aptekada aptekeriň özünden baryp almaly. Ony kän aç-açan goýanoklar. Oňa morning after day pill diýilýär ýörite. I ony aýdaly jynsy aragatnaşyk eden bolsaňyz, osaň drug kak predahranýatsiýa etmedik bolan bolsaňyz, onda ertesi gün ýa biri güni Siz şony gidip hälki tabletkany göni aptekeriň ýanyna baryp şony sorabilýäňiz. Bir sanjak tabletka, şo tabletkany alýaňyzda içýäňiz. Osaň size kak be beremenli bolmaly şansyňyzyň öňüni alýar. Wot, şonam edibilýäňiz. Indi men amerikanski apteka diýemde, siz göz öňüňize getirmäň neme diýip edil Türkmenistandaky ýalak, biziňki ýalak barýaň daşy neme washimti içi şeýle boşluk, osaň kassa du, şo ýerden alyp bolýar diýip. Ýok, bäriniň aptekalara nemnoşka başgarak, kak be bärde girýäň, Edil wot neme bilemo produktowy magazine gireniň ýalakda. Girýäňde şo hemme zat elýeterli, eliň astynda diýen ýalyrak, tualetny bumagaňam, kosmetikaňam, ýeneňem. Ýöne derman aljak bolsaň welin, şol aptekaň aýdaly zdaniýasynyň soňuna çenli ýöremeli, iň soň arka arka tarabyna gitmeli, arka tarabynda uje şolaryň kak by apteka aptekasy bar. Nu men apteka apteka diýip oňa prýam wot kwalifisirowanyý aptekrler durýar şo ýerde, ana olaryň uje Edil budkasy bolmasa-da, bäri ýany kak bu plastmassowy aýna bilen ýapylan ýeri bar, osaň şo ýerler şo ýerde meselem size obşi dostupny ýerde berilmeýän dermanlary berýärler size. Meselem, siziň şo doktoryňyz size antibiotik zat ýazan bolsa, şo siziň antibiotigiňizi imенно şo aptekeriň özünden liçno eliňize alyp bilersiňiz. Onam apteker ýöne-möne berenok, siz hökman suratda sizden identifikasiýaňyz soraýar, toýst tam ID kartyňyz soraýar, ştoby udostoweritsä. Siz sizmi şol hakykatdanam şu antibiotik aljak adam tipa. Osoň Soň ýene de başga näme bu sanaw şu antibiotikler ýa-da meselem näme bar? Agyr agyr narkotiçiski dermanlar bar, oksikodon diýdi zat diýdi. Olar meselem agyryň zadyny aýyrýan dermanlar, olar hem gaty gaty как бы güýçli derman bolsa da nark tam narkozawisimisdi getirýän dermanlar bolýar käbirisi meselem Prostoý dermanlar bar, agyryňy aýyrýançylar tam, aspirin diýdi, ýene diýdi. Olary neme açyk aptekaň açyk ýerinden, şo başga zatlaryň duran ýerinden, witaminleriň zadyň duran ýerinden alyp bolýar. Ol ol eliň astynda duran zat. Ýöne welin şo narkotiçeskiý zawisimosty berýän dermanlar bar, has agyr ýagdaýda, meselem, erbet agyryň bolsa, obýçny aspirin kömek eder, ondan has güýçliräk Derman gerek bolýar. Şondan has güýçliräk derman aljak bolsaňyz, meselem, aptekeriň özünden almaly. Onam primoý alybileňzok, size hökman suratda siziň doktoryňyz şony resept edip ýazyp bermeli. Ine, men şu Mährä, karoçi, şu oksikodony ýazýan, siz şoňa beriň diýip, olam ölçenen. Meselem, eger men oksikodon alýan bolsam, şu agyryny aýyrýan gaty güýçli dermany alýan bolsam, şony maňa, meselem, bir aýa otuz tabletka bererler. Şondan artyp berenoklar, tabletkanam sanaýarlar. Sebäbi, aýdaly, oksikodon ýalak derman, Gaty güýçli diýip hasap edilýär we şony näçe köp aldygyňça, şonça-da sen narkozawisimi bolup bilýäň-dä. Toýs şon ýaly dermanlar umumy kak by seni narkoman edibilýär. Eger slişkom köp alyberseň zat etseň, o soň gaty gaty opasny derman. O soň şo şo dermanlar üçin hemme zady sanap berýärler, ölçäp berýärler, kak by ýöne möne alyp bolanok. Opýat je nelegalny alsaň, neme gara uralardan narkotika zat satylýan ýerlerden gidip alsaň, o başga gürrüň, ony naýerna edip bolýar, ýöne A tak legalnym obrazam aptekadan aljak bolsaň, wot imenno şu aptekanyň içindäki aptekeriň durýan ýerindäki aptekada hökmany suratda resept bilen alynýar we kak by eliňe berilýär, identifikasiýaň zadyňam barlaýarlar. Tak şto şon ýaly dostlar umumy Amerikanyň aptekasy Türkmenistanyňkydan birazrak üýtgeşigräk, has uly razmeri we ine nemede bärde Nýu Ýorkda men şu gidijek gidijek ol rus tipdaky aptekalar zatlar kän gördüm çünki Ors demeler kän, ors adamlar da emigrantlar zatlar kän. Ýöne meselem Aýowa ýalyrak ýerlerde to ýest näme şol Amerikanyň ortasyndaky ýuwaşrak ştatlarda welin meniň aýdanym ýalak ullakan ullakan filially aptekalar bar. Aňarlarda kän kiçi apteka men görmedim. Iminno uly uly aptekalar bar. Onsoň ýene-de apteka barada bäriniň aptekasy gaty kak by ösdi diýen ýalyrak. Meniň liçno özüm apteka derman üçin häzir fiziçeski gidemok sebäbi Birinjiden aý ýaltanýan. Şu apteka derman üçin gitmek üçin. Ikinjidenem o zat baraňdadam käwagtlar biraz oçerit bolýar. Sebäbi senden öň belki bir üç sany adam barandyr, olar hem öz dermanlaryna garaşypdy bolsaň, şolar ile oçere garaşmaly bolýar. Bäş minut, on minut как бы zawisit da. Şonuň üçin häzir bärde neme moda boldy? Internet aptekalar moda boldy. Osaň bärde kapsul farmasi diýip internet apteka bar. Bärde waşata internet apteka kän, ýöne Imенно Capsule Pharmacy bärde gaty moda ilki başda çykdy diýen ýalyrak, modarak bolansoň men şoňa ýazyldym. Şo ýerde olaryň öz telefonda priloženiýasy bar. Meniň doktorym meselem maňa bir derman ýazyp berse, men doktora aýtýan, meniň şo dermanyň reseptini şo Capsule Pharmacy-a iberäýiň diýýän, şo Capsule, Kapsula apteka ady perewodda. Kapsula apteka iberäýiň diýip, şolara şu aptekaň telefon nomerini berýän welin, olaram şo meniň reseptimi şo apteka iberýärler, osaň men telefonymda priloženiýamda Şol apteka aptekama girýän bolyn eýýäm meniň adyma şo derman gelen toýy şo resept gelen karoçe soň men şony dabawlýac etýän we sagadym maňa hälki dermanym getirip berýäler meselemem düýn ine düýn bir derman ozat etdim men şuwagt birazrak sesimem bir hildir sowuklapdyryn birazrak soň doktorymdan bir derman neme etdim soň hälki dermany meniň şo kapsul nemäme aptekama iberdiler telefonda skažem tak soň menem şo telefonda şonuň düýn sagat günortan

Ýa kosmetika almak üçin, ýa prokladka almak üçin, ýa prosta daže suwsasaň zat etseňem ýolda ýuza suw içesiň gelse, apteka girip şo ýerden holodilnigiňe bir sanjak, bir butylkajyk suw zat alyp, kak be, satyn alyp çykaýaň, ýa sakgyç isleýäň, ýa şokolad isleýäň, ýa ýene bir zatlar. Şonýaly, tak ştoda, häzir bärde apteka nemes ösdi. Nadeýiş Türkmenistandadan şo derejelere barar geljekde nadeýiş sizdede kak by dostawkaly apteka bolar ptamuşta apteka liçno meniňä ejemiň ikinji öýi ýalak ýone şo ýere gatnak geçirýä to özi üçin to papam üçin to agtyklary üçin bolsaň gaty köp gitýä fiziçeskiý imin apteka gidip şo ýerde nem etýäler a ýenede bir zady Düýn men kuzinam bilen apteka gitdim fiziçeski. Ony oňa o zat tuş almak üçin girdik asla kosmetik üçin. Ondan şonda ol aýtýar men tuşuň diýä o zadyna seredeýin diýä srok godnostyna seredeýin diýip. Дело в том что ol neme Belorussiýadan geldi nedawno. Osaň menem aýtýan meň üçin indi diki bir zadyň srok godnostyna seretmek. Çünki bärde edil Rossiýadaky, Ukrainadaky ýa Belorussiýadaky ýa-da biziň öýdäki ýalak, to ýest Türkmenistandaky ýalak hiç kim

Onsoň olam A şeýlemi diýip, onsoň ol aýtdy, men diýdi, prosto Belorussiýada diýdi, ka bu şon ýaly ýerde işledim diýdi, i bizde hemişe diýdi, srok godnostyny ka bi gutarýan zatlary öňüne goýýardyk i ka bi gutarmaýan nemelerem yzyna goýýardyk diýdi. Menem A okey diýdim, to ýest bärde on ýaly edip, meselem, produktolarda edilýär. Produktowy magazine barýaň welin et şon ýaly meselem ýa bir bilemok başga taýýar naharlardan şon ýaly gutar da neme srok godnosty gutaryp gelýänçileri öňüne goýýarlar adamlar satyn alan alar ýaly, beýlekilerem yzyna. Ýöne edil aptekaň içinde eýle-beýle maýda-çüýde satylýan zatlary, tam, kosmetikaň, tualet numagaň ýa ýene bir zadyň, ýa Lays çipsiň diýdi, ýenäň diýdi, olaryň on ýalak nemesi ýok, to ýest on ýaly bir gaýgysy ýok, to ýest sen olaryň srok godnostyny garawullamak geregi ýok diýjek bolýan. Tak şto şo tarapdan hem gaýgy etmäň, birden siz Rossiýadan zatdan gelen bolsaňyz Amerika, wot, bärde mentalitet nemnoşko drugoý. Ýöne produktowy magazinlere baraňyzda welin, hawa, seredip bilersiňiz,